An do begréissen ech iech hei zu enger neier Episode vu Pokémon Go meets Pokémon TCG. Jo, dës Kéi spréng hat een net hei leien, wëll dës Kéi hunn ech eben am Viraus opgeholl. E bëssen nach Content vun der Höhentour, vum Höhenfest an. Den 26 respektiv 29 Februar huet sech dat och nach iwwerschnidden, well eise gudden Dino, de Sauerwehr vun Team Lëtzebuerg, war zu Bochum. Du hunn ech e bësse Material fir iech zesummegesammelt, dank him. Also grousse Merci Dino, dass de mech invitéiert hues fir de Primo Groudon Raid hei. An duerno gesitt der nach dann, wou d'Cheryl eis fir ee Schmengelkajot, wann ech mech net ieren, Vu weider Natur géif ech emol einfach soen, hei dann eng Kéier de Kontrast invitéiert huet. An do gesitt der dann dat, wat och iwwert divers Programmer Waits eben ugaang zoss ass. Mee et ass eben dës Kéier, also déi zwee Waits, déi si elo nei erakomm dëst Joer. An mir maachen awer elo haut emol virun hei, ech maachen och eben dat der hei gesitt, déi normalerweis de Wait lafen. An hei ass dann déi nächst, hien geet mat eisem Kolleeg hei lass. Mat deem spillen ech neits Pokémon Unite, dat ass nämlech de coole Relaxo. Mir hunn déi Tints hir scho elo eng Klopp gemaach mat engem hei Terrain, dat ass genau dat nämmlecht, eben just dat mer elo hei eng Relaxo, mol net eng Promokaart, mä einfach eng eng Kaart mat besserem Holo-Effekt géif ech einfach soen, déi kascht och hei déi kleng Tint 17 bis 18 Euro, also och bleiwen mer am Präis dran, mee et geet een haut drëms mat der Intro vum Primo Kyogre a Primo Growlonrate mat exklusive Content aus ebe Bochum, wou den Dino Chen Ning gespillt huet, aus deem Grond hu mer dës Kéier och bëssen Chen Ning Musek am Hannergrond lafen, An voilà, ech maan d'Tina elo schon op, deen mierkt erem e get mam Plastik absolut net eens, an ech schreiwen hei hin an hier dat mol e bessen méi waarm get de Plastik, schuel e vläit mol e bessen erof dat ech awer e bessen hei nach Pelletsmaterial mat bäileeën. An voilà, dir gesidd Tweets, also dat war wierklech cool. Den Film Dino war do leider Gottes net sou gudd ausgaangen waat d'Resultatméisseg op d'ganzt ausgeet, mee hee heen huet elo mol Bludd geleckt am Sënn vun et war seng éischt Regional wou hie gespillt huet. An ech mengen mir sinn mat zwee Aacht oder also zwee Sechs oder dräi Sechs elo erauskomm am Ganzen. Et si vill Ronne gespillt ginn. Plantéiert Stéck stinn der ze fir mech selwer elo. Decisioun Goal war d'Jang Ning un géint Moll mat rauszebleiwen. Sou den Schëschen endlech schei op fir mat rauszebleiwen. Well ech einfach hannen dra sinn an de Retard hunn. An hei eben Projeten ophuele fir iech an anere Projeten aktuell nach schaffen, datt der deser deels och gewuer gitt. Sou hei ass déi schéi relaxo Këscht. D'Tweets lafen einfach niewebäi laanscht. op der lénkser Säit an ech giff se man hei direkt op gesi erem hei logescherweis den Opbau ech mengen Sticker kennt der wierklech erem ganz schued dat se do net aneschtes dat do sech iwwerluecht hun also do ware mir bäi Pokémon Company musse Stickere dra man an huet komm mir knuddelen dat mol zesummen an da kënnt dat do draus also Pro Relaxo hei d'Héieren Pikachu si jo nach dovun net betraff mee den Name Relaxo Deet mer wéi am Häerz, soen ech ganz éierlech. So, hei ass dann och rem de Candle fir äert Spill a Pokémon Go. Ech leeën iech se heihinner an och direkt schon déi éischt Codekaart. An hei sinn eben och, dir gesitt et, do ass näischt do dran ausser Carton. Hei sinn dann och d'véier Boosteren an ech kucke schon d'Sleeves prett ze hunn, an der Hoffnung dat mer déi eng oder aner gutt Pull-Zort giffen zéien. Voilà, d'Leit scho prett hei. Mir hunn elo erëm hei eng besser Kaart vum Relaxo an eng Pikachu-Kaart, wou ech muss wierklech hei oppassen, dat net allze vill. Gutt, ech mengen, déi do kenne mer jo schonn. Also d'Pikachu gëtt awer erëm agesleeved. Wann een se wëll hunn, ka sech roueg mellen. Ech hu se jo zweemol duebel. Einfach an d'Kommentarer schreiwen, Néichten ass vir, giff ech soen. An nächst Woch ass, ween net dann net Néischt vir ass, dee ka sech jo dann och eng Kéier mellen. Hei ass eben och erëm dee coolen Holo-Effekt. vum Relaxe mir eng speziell Kaart gesäit natierlech awer och hei d'Kaart huet bëssen an dem Karton gelidden ass leider esou mat den Kaarten mee déi Kaart gëtt awer och an dem ganzen Klapperklam dran sou ech muss just oppassen well den ganzen Produit leeft also den Video leeft jo nach hei vun der Rates dat mer dat do mol hin erlaben d'Coder hutt der geholl wann net muss eng Kéier zréck scrollen an eben dann äh, e Screenshot machen. Fängt man mich Pack un von der Minitin hei. Bin mal gespannt, wann der Hot rauskommt. Lesch gi wirklich eng ganz krass Minitin gehabt, also voll Minitin eng Tin. Die haben die größer die eng Tin gehabt, mir wirklich dafür 17 Euro bezahlt. An mir kruten Faden kommt bei allem die 6, schon nicht sogar 7 Euro mit den anderen Karten zusammengerechnet raus. Weil auch die alle Karten 1, 2 Euro kannst du dafür frohen. Guck mal, dat haut elektrisch gëtt mat enger

Solrock kennen mer och schon an Conquer d'Urvie. Deen hun ech schon eng Kéier gezun, mee eng ganz schéin Foulard. Hätte mer dann och elo duebel, wann ech mech net erieren. An ween se wëll kréien, dee wësst et jo, einfach Kommentarer schreiwen an da kann een se och vun eis kréien. Sou, ech leen déi mol schéin dohinner. Da maan mer mol en zweeten Pack. Wier och schon ganz staarken Hit. Dat ass schon, kann een scho bal souwel eng 10 Euro Kaart vum Gefill hier. Dir hutt jo elo den richtege Präis schon och gesin. ähm, ziemlich starken Hit fir se nëmme feier Pack sinn also Ech muss schon so ech si faszinéiert vum Projekt net dat ech scha eng egen Aarbecht well lowen, méi einfach wat d'Hit zu geet ass grad ziemlichlech krass an eben eng Steigerung par rapport zu Celebration Projekt Ech maachen nei am Kampf virun App-Inkubatoren, do wäert mer och eng Kéier nach driwwer schwätzen an den nächste Parts. Mir hunn awer elo d'Tönt e bëssen hei mat de Weights haut dann ech muss déi do iergendst do hinnerleeën, well mer grad

Duerchschnëtt. Sou d'Halscht ass gepackt. Mir maachen dann och de véierte Pak hei direkt op. Ech hunn de Video och sou geschnidden, datt der eben heinst vläit meng Hand net gesitt an eben elo am Viraus dann de ganzen, déi ganz Geschicht eben gesitt. Maache mer direkt virun. Dir gesitt schonn natierlech Weber, op wëllechem Pak ech elo schonn laanscht opgemaach hunn. Sou.

De Wim Pot, Reissler, scho laang nemmi gezunn. Pikachu gesi mer et eng ganz anner Kaart wéi mer et gewinnt sinn. De Spark am Reverse an d'Blanche hu mer dann hei gezunn. Richteg schéin Kaart. Mengen ech hu mer et gezunn. Do hu mer vläch keng Promo an ech giff soen ech ginn d'Promo mol séier sichen. Ruckizocki wëll sinn hei quasi muss hei d'Blanche vläit bësse ruffléi wéinst der ganzer Zeen. Kucke mer direkt, hu mer se schonn, hu mer se net? Nee, dat wat, dach dat do ass d'Nummer 82 sti mer schonn. Also eng Rainbow-Kaart gi mer da schonn duebel fir iech. Also wien se wëll oder wien se brauch, brauch iech Bescheed soen, mee ech soen déierlech, Also déi Tints déi zéien, déi drécke wierklech eran, op Lëtzebuerg gesot. Mir hunn nach ee Pak hei iwwereg, och scho erëm e krassen Hit fann ech. Eng Rainbow Kaart an eng Full Art. Leschte Pak, also wa lo och näischt gezu gëtt, traureg si mer net. Ech menge wierklech krass ze soen, mir kommen hei erëm op d'mannst gläich eraus an hunn also genau d'Pak duerno. Also dat zweet si lo laf duerchgelaf, scho hoffen och mat der Zäit dat duergaangen ass, wann net hunn ech e bësse ronderëm geschnidden.

Déi Ranitelle mat an agezuun, also dat wat d'Reverse Card an dann nach eben eng kleng Holo Card hei zum Schluss. Kann een sech awer net beschwéieren, wierklech awer en Highlight ass definitiv, a mol hei esou kucken, déi zwou Kaarte leeë mer esou bäineen, natierlech och déi Full Arts hei an awer och d'Blanche Neck gëtt ze kuck. Wat mol e mëttlerweil duebel hunn, also fir iech dann eng Kéier en Appell, wann der se nach braucht, mellt iech. Ass awer keng bëlleg Kaart, ass eng schéi Kaart. An ass cool dat mer déi am Projekt gezunn hunn. Esou enke groussen Shoutout un Dino dat den eis vu Bochum invitéiert huet. Huet mech wierklech gefreet eng Kéier mat live dobäi ze sinn da souzesoen an voilà. An och un d'Sheryl eng Kéier e grousse Merci dat eis ëmmer erëm am Discord do fir Raids invitéiert. Notzt wierklech hatt mécht dann eben esou mam eegenen Account ginn dann ewéi Pokeraids oder esou Apps. wou et dann 5 Leit invitéiert an da ginn nach 5 Leit vun eisem Discord invitéiert an da si mer méi séier fäerdeg a méi staark a kréien eben dann déi Protoenergie och vill besser, wat fir déi Projeten definitiv wichteg ass. Ech gi soen, mir hunn 10 Minutten haut gemaach, mir hate bëssen nei Musek vun der Jen Ling am Hannergrond. An eng Kéier och e grousse Merci un Dino an och wann vläicht net als Resultat méi sou gutt ausgaangen ass, ech blenden iech nach eng Kéier d'Foto an, Lëtzebuerg war gutt vertrueden, Lëtzebuerg huet genuch Leit an Lëtzebuerg gëtt international als wierklech Big GG, esou VGC Grupp op dëser Plaz, quitte datt se déi meescht Englesch schwätzen, mee ech mengen den Dino huet d'Foto gemaach, da kann ech d'Foto eng Kéier ablenden. Also do ass Team Lëtzebuerg hallef indirekt mat dran involvéiert. Géif ech bësse momentan méi Kaarten opmaachen, mee déi waren zu Bochum aktiv. An ech mengen déi Videoen wou ech nei erop lueden wäerten schonns sou trash ënnerwee sinn. D'Story geet virun. Ach deng Spoiler, d'Story geet schonn och hei Lëtzebuerg virun. Jo et gesi an enger aner Episode. Alsé maat gutt, schéine Weekend gewënscht. Et Karaidis gëtt dat hei jo emmer raus a bis nees gär. Ciao ciao.